ئاخۆ خەریکی چی بێ؟ بەخوا من ئەقڵم بێ یا ئەوە تا مزەکەرا دەنووسێتەوە یا حسابی قازاجەکەی حانوو دەکا نەوەڵا ئەوانە هیچی نییە هیچیە مەشغولی شتێکی کەیە شتێکی تێ ئەریەوە ئێوە بۆ لە چەنە باز و فزولی ئای نابێ بزانین خەریکی چی کاک مڕاقێب نەخێر نابێ ئیمەیڵێک ئەی نووسم بۆ ئەو هەتیوەی برام و تەواو ئەرێ برا خاسەکەم تێم ناگەیەنن ئێمە یعنی چی؟ دەم خۆش کاک زاهیر پرسیارێکی جوان بوو گوێ بگرن ئیمێڵ یەعنی بۆڵە بۆڵە ئەلکترۆنەکانی هاووڵاتی لێرە و لە خاریج. کە گوایە مرۆڤی کورد لێرە خەریکە لە برسا ئا چاوەرێتی خەریکە لە برسا ڕۆحی دەرەچێ. نەخێر ئەوەی من وانیە من بەم ئیمێڵە ئیمێڵەکانی کە بەدرۆخەمەوە. لۆ چما ئەحە ئیمێل دەتانی ئیمێلەشی لی بەدرۆ بخاتەوە؟ ئاا ئەتوانێ بەڵام کا عومەر من ئومنێتێکی کەم هەیە. ئاا تۆ ئومنێتی ئەوە هەیە دوو نەفەر شیلاوک لە یەک کاتا بخۆی. ناوە ئومنێتی فکریە ئەوە. من ئومنێتێکی کەم هەیە ئەمەوێ عیلمی ئەحیا تەواو بکەم. دانیشە دانیشە باسی یەحیا هەرنەکەی ئەسەمی سەر گوێی لێبێ لە داخی تۆ لە مەنهەجا هەرنایهێڵێت.

ئەرەوەڵا کاک موراقیب نەک گاڵتە قەشمەریش. ئێ بۆ بۆ قەشمەر؟ ئاخر کوری باوکم خەریجی علمی احیا چ پەیوەندێکی هەیە بە وەزارەتی ئەوقافەوە کاکە؟ ئەی خریجی کیمیا چ عیلاقەی هەیە بە وەزارەتی داراییەوە؟ ئەویش هەر عیلاقەی نیە. ڕەنگە تاریخی بێ چونکە یەکەم جار فینیقیەکان کیمیایان خستە ناو ئیمتیحانی بەکلۆریەوە. ئنجا ئەوە چیە ئێمە موهیمترین لەوە. من خۆم شەخسیەن خزمێکم هەیە لە سعە هەشت و نیوەوە تا یانزە لە خوێندنی باڵا ئەخوێنێ. ئێ لە یانزە و چارەکیشەوە بە عەمری خوا بێ بە مامۆستای خوێندنی باڵا. ئا یەعنی هەم تەلەبەیە و هەم مامۆستا؟ بەڵێ دەستیشی خۆش بێ و بە هەوەسیش. دە کەواتە قوربانت بم سەرەفراز

تەحااو پفی گەرەک نیە کاکە عومەر من لە دێگەی خۆمانا فەقێیەک شکەوەم بەیانیان جسمی عەمما بە مناڵەکان ئەلێتەوە و شەوێش دوای نوێژی خەوتنان خۆی ئەچێ لە مزگەوتەکە لای مەلا ئەخوێنێ تەحاا پف. دە کەواتە کاکە با من پێتان بڵێم گوێ بگرن لەمەوە بۆمان دەرکەو کە عیلمی جامیعە و عیلمی حوجرە ئەمەنەیان فەرق نیە ئەحە چەنە باس مەکتەبەکەی میسر شوێنە بەتاڵەکەی رێبواری بێسەرو شوێن. ئای بە قوربانی بی ئەرێ وەڵا ها لۆ لە ئەنکۆ لێی دەقرێنین. ئەرێ بەڕاست جەماعەت ئەو جووتە چیان کرد هەر نەهاتنەوە. خەتای ڕێبوار نیە خەتای سەباحە ئەو سەباحە بینێری بۆ جامولکەیە ئاو شەش سەعاتی پێ ئەچێ. ئەنجا وەرە خوا نەخواستە بینێری ئەڤالۆنێکت بۆ بێنێ. بۆچی چون ئەڤەلۆن بێنن مڕەقیب. بۆچی یەعنی نەزانیوە؟ نا واللە. ئاخ دەستی شکاوم نەم کرد بڵێم سەباح گیان یەکێکیش بۆ من پەیاکە. لۆ چما ئەڤەلۆنت دەوێ؟ کورە نا بۆ خۆمم گەرەک نییە بۆ ئەو ژن خوشکەمە بەبێ ئەڤەلۆن ئیدارە ناکا. ئای کوێرایم دایە کاک سمکۆ ئەڤالۆنی لێ بۆ بە دەرزی گورچیلە. ئەی چیە کاکە برا. ئەزانی چیە کاک سمکۆ بەڵێ. ئاخر مۆدێلی سەیارەیە ئەی. ئەی جا پێم ناڵێی سەباح و رێبوار پارەی ئەو جۆرە سەیارانەان لە کوێ بوو برا. زۆر هەرزانە کاک سمکۆ چەند دەوێ لۆت بینم. نا نا کاک زاید تۆ لێی نازانی شارەزاش نیم خۆم بۆی یەنم بێنە کاک سمکۆ دەفتەرێکم بەرێ بزانە لە وەعدەی دوو سەعاتە پێنج ئەڤەلۆنێ بۆ ریز دەکەم دەبێنە دەی. چی چی بێنم؟ چی بڵێمێ چی دەوێ؟ دەفتەرێ دۆلار. کاکە گیان هێواش هێواش نەک میستەر پێی بزانێ. جا با پێ بزانێ مستەر ئیلاقەی چیە بە سەرەوە. چۆن ئیلاقەی چیە بە سەرەوە؟ کو وەڵاهی ئەگەر پێی بزانێ کەوا تەلەبە خەریکی ئەو بەزمەیە سەعاتەن فەسڵێکە. کورە بابە ئێوە ئەڵێی لە گوێی گا نوسون میستەر میستەری چیتانە بەسزمانە خۆی کەوتۆتە غەرغەرەو خەریکن لای ئەبەن. باشە و ئەگەر مستەر لابەرن چی ئەخەنە شوێنی؟ من ئەزانم. کێ؟ مستەرێکی تر. تە یاخوا کەواتە هەر لای نەبن. لا ئەقەل بەس نیە لەگەڵیان ڕاهاتووین. دە کەواتە مادەم لەگەڵی ڕاهاتوون ئەو فەقیرە خۆشی هات هاستن. ڕۆژتان باش. ڕۆژ باش مستەری دانا دەست بێنە بەسەرمانا. تۆ وەک شوانی بەرخۆلەی تەوازنی ئەم پۆلەی. تۆ ئاوی حەیاتمانی. مشتری زەرعاتمانی. ئێمە کوێر و تۆ گۆچان. نەو هێز ببین بە چیچان. ئافەرم دەستتان خۆشبێ ئەی عەبدوڵا تۆ بۆ شیعرەکە بەسەرا هەڵنەیام. وەڵا میستەر گیان من شیعر بەسەرا هەڵنایام من بەتەمام ڕۆمانێکی لەسەر بنوسم. ئای تۆ حیکمە تۆ شیعری هەر نەوت. میستەر ژان وەڵاهی منیش لە خۆشیانا قسەم بۆ ناکرێ یەعنی زۆر زۆرم پێ خۆشە بڕوا بکە ئەسڵەن ئیمشۆ خەوم پێوە بینیوی یە خەوی زۆر خۆش ئەگەر بۆ بگێڕمەوە لە چوار دەرسا اعفام اکەی. ئا دانیشن دانیشن دانیشن ئەوە خوا بە خێری بگێڕێ خۆشم ئیمشەو لە خەوما خەوێکی زۆر سەیرم بینی. میسر گیان خەوەکە ترسناک بوو؟ ئا ترسناک نەبوو بەڵام هەرچەن بیرەکەمەوە لێی تێناگەم نازام چۆن بوو. مستەر تۆ بۆ منی بگێڕەرەوە ئێسا بۆ لێگەیەمەوە لە خەوم شتە زانم. جا عومەر لە خەوەکەما ئەم ناوە بوو بوو بە شەعبی شەریف پاک و تەمیز خەڵکەکەی مورتاح ڕێک و پێک ئەنجا کوشتن و بڕین نەما بوو دز و درۆزن نەما بوو هەی شتێک نەما بوو یعنی دز و درۆزن نەما بوو؟ نەشکور نەما بوو عەبدوڵا. دەوەڵا دزو درۆزن نەمێنێ ئەبێ خڕ مەکتەبەکە داخەیت. جا توو شەرەف ئەوە خەوە یەک ملیۆن خەوی وا بینم هەر ناشی گێرمەوە. جەمیل. ئە بە بێ ئەو خەوەش خۆم نیازم هە بوو دە سێک بە سنفەکە ئە بێنم. عەیب نەبێ میسە گیان بە چی دەسی پیا بهێنی؟ بە بەرنامە. یاخوا یاخوا. ئەوجا دەرێ کۆرە چت دەوێ گۆپارە چی ئەلکترۆنی. دە وەڵاهی قەت من بەو دوعایە ناڵێم ئامین چونکا من ئەم مستەرە بزانم هیچ بەرنامەیەکی نیە. چۆن؟ بە چیا ئەزانی بەرنامەم نیە نا موبارەک ها؟ ئەمن ئەزان بەوەیا ئەزانێ ئێمە چی دەفتەرو کتێبمان هەیە لێمان دزرا تۆر بە خەیاڵتا ناو تۆر خەیاڵە لای نەوتەکەی حانوتەوە قفلی لێ بەی. ناهەقم مەگرە ڕۆڵە مراقی. ئەزانی بۆ؟ نەوت خەتەرە. وتم نەک خوانەخواستە مناڵێک یەکێکی نەفام ئاگرێکی پێوە بنێ و ئەوەیە موشکیلەکە. ئەها مراقیب ئێمە ئاگامان لە خۆمان نیە و مستەرە چەند دڵسۆزمانە. ئای چۆن؟ ئێوە ئاگاتان لە خۆتان نیە و نازانن کە من چەنێ دڵسۆزتانم من. ئەی دە کەواتە میستەر گیان دەرسەکەمان پێ بڵێ. ئێ ئاخر عومەر ڕۆڵە نابێ ئەو دوو تلفە بێنەوە سەباح و ڕێبوار. یەعنی تاریخی ئەم سنفە بوەسێ تا بە ملی شکایانەوە دوانەیەنەوە؟ ئای ئێوە زۆر سەیرن قەیچێکا چاوەڕێیان بکەن گوناحن ئەژین ئەزانیشی دوایی پێتان ناگەنەوە دواکەون. بە چی ناگەنەوە میستەر خۆمان لە دوای دواوەین. ئێ بابە تەحەمولتان بێت دە دەقە سەبر بگرن با بێنەوە بزانین چیان بەسەریە. کوڕە میستەر گیان بەس قوربانت بم بەساخە بم دە دەقیقە زۆرە لە ڕای خوا. ئەها من لە پێناوی تەلەبەی ڕێک و پێک و کوڕی باشا نەک دە دەقیقە ئەتوانم ساڵێکی چاوەڕێیان بکەم. ئاخر میستەر جان ئەوان نە تەلەبەی لێ قەوماون نە ڕەفیقی باشیشن. هیچیان لێ نەقەوماوە مستەر جان ڕۆیون تاڵانی بێرن تاڵانی بێرن پیپ پیپ پیپ. چی چی؟ بە جدیت ئە؟ ئەرێ مراقیب ڕاست دەکا ئەو دوانە چوون بۆ تاڵانی؟ وەڵایی برا من هیچ ئاگام لێ نیە وا قشمینە بەسەرەوە. درۆ مەکە درۆ مەکە شت هەیە لەم سنفا بکرێت و جەنابی ئاگای لێی نەبێت هەی ئاگری بنکە درۆ مەکە. ئاخر مستەک گیان ئەوە ئیشی ناو سنف نییە ئەوە چالاکی دەرەوەی پۆلە. دەی بەسە بەسە بەسە دەی یەڵا یەڵا کتێب و شتەکانتان دەرکەن دەی. کتێب و شتیچی مستەر هیچ شتێ نەماوە مەنهەج نەماوە کتێبی چی دەکەیت. تەماشای ئەم قەلەمونە ناکەیت چۆن مەنهەج نەماوە یەعنی مەعقولە من مەنهەجم نەبێت. نا نا مستەر ئەزانین تۆ مەنهەج هەیە بەڵام دەرسی نینمان بۆ شەرعکە ڕێکخستن. ڕێکخستنی حیزبایەتی و ئەمە ین و ئانە و ئیتر بۆ گێشەوە. نا نا نا میستەر گیان ڕێکخستنی جادە و وڵات و دائیرە و ئەو شتانە. جارێ زووە ئەوەیان عومەر. جارێ ئەوە زووە بۆ ئەوە بەڵام ئێستا دەرزێکی زۆر موهیمتان پێ ئەڵێم دەرسی قائید. بێدەنگ بۆ ئەوەنە بێ ئەقڵن زەرەرەکەن زەرەر چونکە دەرزی قائیل زۆر مویمە. دەوەڵای میسر گیان پێ ناخۆش نەبێ دوو لە روی جەناب دوو لە روی جەناب ئەو دەرسە نە موهیمە و نە عیلمیشە. وەڵاهی ڕاست ئەکا مستەر. تۆ ناڵێی دەرسی قیادە موهیمە و عیلمیە؟ با. ئەی نابێ شەرت و شوروتی تیا بێ؟ تیایەتی چۆن تیا نیە؟ بە قسەی کێ؟ بە قسەی عیلم بە قسەی تاریخ بە قسەی مەنتیق بە قسەی خەبات ئەی چۆن؟ ئەی کەواتە بۆ چن لەم لاو لاوە گەڕێن زەلامێ بێنن لەوێ داینێن؟ ئەزانی بۆ؟ بۆ؟ چونکە ئەو زەلامەی کە جەنابوی ئەڵێی ئەیێنن ئێ. ئەوە ئاگای لە مەحموی بێ زەڵاو نیە. ئاگای لە چی نیە؟ ئاگای لە کاک مەحموی.